Утыз ел кайнана белән тордым. Кайнанам белән бергә дус, тату яшәдек, Аллага шөкер. Аны озаттык. Әби бабай икебез генә өйдә. Ялларда җыелабыз инде күп. Менә э, Нәүрүз плюс язучылар көне дигән конкурс ясадык бит. Менә сезнең нинди тәэсирләр калды бу конкурста? Ничек менә ничек кабул иттегез сез аны?

Идеясын. Идеясын карага да ул вакытта эзләр. Бакча вакытлары шулай бит. Яшелчә үстерә торган вакыт ул. Ничек өлгерә инде ул вакытта күбе ниме? Ул чөгендерне үзебездә бәрәңге, совхоз бәрәңгесенә. Болында чөгендер бүлеп бирәләр һәрбер гаиләгә. Ничәшәр ызан дип әйтик име, аны бастырып чүп,

кызыбыз бар, ике оныгыбыз бар. Сез килгәндәге садикка йөргән балалар бүген бит инде хәзер 30 Юк, менә хәзер мин балаларым балаларым бар. Минем шуны яра кызрак бер ни бар инде. Мин килгәндә йөргән бала хәзер минем белән эшли тәрбияче булып. Аның малаен да карады гәрәй мин. Барыгызны Алла Тәгалә рәхмәт эшләргә шушы хезмәтегездә. Безнең инде барыбер менә Рәмзия апаның клубта эшләгән чорын гына хәтерлим. Аңа тикле кайларда хезмәт кылды икән безнең Рәмзия апа. Мин үзем Максабаш авылы кызы инде. Югары Кибә хуҗа мәктәбендә унберенче классны бетердек. Ул унберенче класс бездән башланды әле, без унынчы классны укып тормадык. Сразу унберенче класска күчеп, унберенче классны бетереп чыктык. Аннары инде туксан дүртенче елда Күкчәй егетенә кияүгә чыктым. Электр элемтә челтәрендә эшләдем җыештыручы булып. 5-6 ел булгандыр әле ул. Аннары инде сатучы булып та эшләргә туры килде. 2007 елдан инде шушы район мәдәният тында хуҗалык мөдире булып эшкә кердем. 2007 елдан бирле шунда хезмәт куям инде. Хәзер инде костюмер булып эшлим. Менә без Зөлфия белән инде унбиш ел дус тату булып, хезмәттәшләр булып эшләдек. Аллага шөкер. Былтыр инде Теләче информ үткәргән шушы Теләче газетына язылучылар арасында бүләкләр уйнатылды. Гаязов Илхам абый бүләк иткән сертификатка ия булдым инде мин биш казга. Әйе. Ул казларны инде Аллага шөкер зур булып үстеләр алар. Илхам абыйга бик зур рәхмәт. Крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Гаязов Илхам абыйга саулык сәламәтлек телим. Алдагы тормышында, эшендә зур уңышлар, саулык, сәламәтлек. Бик менә Теләче газетасына язылырга кирәк дип әйтәсем килә инде. Район хәбәрләре белән танышып барырга. Сезгә дә гел иҗади уңышлар телим. Укучыларыгыз күп булсын, газета укучыларыгыз, тиражларыгыз күп булсын. Төрле кызыклы, кешеләргә файдалы мәкаләләр, язмалар чыксын.

Әнисә апа Миннебаева үзәге авылыннан узган ел безнең узган елда конкурсыбызда катнашып, төп бүләккә ия булган иде, Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрына барып, анда театр карап кайтты. Безнең актив катнашучыбыз Әнисә апа, сезгә уңышлар яны алга таба да матур гына. результатлар бар, без аны күреп сөенәбез. Рәмзия апа, сезгә бик зур рәхмәт, Аллаһ таба да уңышлар сезгә. Вагизовлар гаиләсе, алар бик актив. Аларның өлкән уллары безнең районыбызның, республикабызның бик күренекле җырчысы Марсель Вагизов. Аның турында инде белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр. Шушы бәйгедә катнашырга шундый Беренче урын алуда ярдәм иткән җанатарларыма, классташларыма, туганнарыма, авылдашларыма бөтенесенә дә бик зур рәхмәт әйтәм. Мин уйламадым, бу монда килеп эләгермен дип, кызым миңа әйтмичә дә шундый ни бәйрәм Ясады. Сезгә бик зур рәхмәт шушылай зурлап чакырып безгә бәйрәм ясаганыбыз өчен.